L-edukazzjoni fis-snin bikrin tista' tagħmel differenza kbira fl-attitudni li l-istudenti jieħdu lejn il-bilingwiżmu. It-tim ta' Lsienna tkellem ma' Dottor Lara Anne Vella, Kordinatriċi tat-Taqsima tal-Politika Lingwistika fl-Edukazzjoni tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.
F'Malta għandna l-vantaġġ li għandna żewġ lingwi uffiċjali, il-Malti u l-Ingliż, U b'hekk nistgħu ngħidu li aħna pajjiż bilingwi. Fil-fatt il-kelma bilingwiżmu tirreferi għall-użu ta' żewġ lingwi fis-soċjetà, fil-familji u anke wkoll aħna fl-edukazzjoni. Issa, il-bilingwiżmu speċjalment meta jiġi żviluppat ma' tfal żgħar għandu ħafna vantaġġi. L-ewwel ness it-tfal jistgħu jikkomunikaw ma' ħafna nies, anke iktar tard opportunijiet ta' xogħol, imma mhux biss. Il-bilingwiżmu jgħin ukoll bil-mod kif jiżviluppa l-moħħ. Jgħin fil-flessibbiltà u fil-kreattività. Jiġifieri, il-fatt li t-tfal tagħna jitgħallmu żewġ lingwi fis-snin bikrin, jiġifieri meta huma jkunu żgħar, għandu ħafna vantaġġi. Għal dan l-għan ġie żviluppat dokument li nsejħulu l-Politika Lingwistika għas-Snin Bikrin fejn dan joffri rakkomandazzjonijiet lill-ġenituri u lill-edukaturi fuq kif għandhom irawmu l-bilingwiżmu mat-tfal. Dan sar biex aħna nsaħħu l-patrimonju lingwistiku li għandna f'Malta, l-importanza li nagħtu lejn l-Ingliż bħala l-lingwa internazzjonali u dik tal-globalizzazzjoni, ukoll il-lingwa tagħna, il-lingwa Maltija li tagħtina sens ta' identità, u ta' kultura u li tgħaqqadna lkoll flimkien. Il-ġenituri jistgħu jsaqsuna, allura x'nistgħu nagħmlu aħna biex aħna naċċertaw ruħna li t-tfal tagħna jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom kemm fil-Malti u kemm fl-Ingliż? L-ewwel ħaġa importanti hija L-attitudnijiet. Mela, ikollok ġenituri li jixtiequ li t-tfal tagħhom jitgħallmu jitkellmu Malti sew, imma mbagħad b'xi mod ikun hemm xi forsi xi attitudnijiet negattivi lejn il-lingwa. Din tista' wkoll tapplika għall-Ingliż ukoll. Ir-riċerka turi li tfal li huma mdawrin b'attitudnijiet negattivi lejn lingwa mhumiex ħa jkunu kapaċi jiżviluppawha. Din ukoll twassal imbagħad għal kompetenza limitata aktar tard. Marbut mal-attitudnijiet ukoll nistgħu nitkellmu wkoll fuq l-użu. Mela, ir-rakkomandazzjonijiet tal-ġenituri huma li l-persuna li tqatta' l-iktar ħin mat-tfal, ejja ngħidu l-omm, missier u anke n-nanniet, jużaw l-iktar lingwa li huma komdi li jitkellmu. Mela, jekk il-omm għaliha hi tikkonsidra l-Malti bħala l-ewwel lingwa tagħha, għandha titkellem din il-lingwa mat-tarbija u t-tfal tagħha. Għandha tikkomunika magħhom, taqralhom l-istejjer. L-importanti imma li din il-lingwa tintuża b'mod konsistenti u b'mod tajjeb. U x'jiena ngħid? Mela, għandna ħafna ġenituri li huma konvinti li jużaw il-Malti mat-tfal tagħhom u hekk għandhom jagħmlu. Imma mbagħad fejn forsi ġieli jidħol xi nomi, b'xi mod jeqilbu għall-Ingliż. U pereżempju nisimgħu ġenituri jgħidu, Ejja ħadd jiekol l-apple. Le? Jew, per eżempju, ejja ħa naqralek il-book. U nkomplu b'dawn in-nomi. Issa, meta aħna niddiskutu mal-ġenituri xi kultant u nsaqsuhom għaliex inti tuża dal-kliem, xi ġenituri jgħidulna għax jixtiequ li t-tfal tagħhom jitgħallmu l-kliem bl-Ingliż. Imma aħna mbagħad insaqsuhom allura bil-Malti m'għandhomx jitgħallmuhom ukoll? U xi ġenituri wkoll jgħidulna ġieli li forsi jħossu li dawn il-kliem huma iħfef għat-tfal tagħhom. Issa, l-ewwel punt li nixtieq nagħmel huwa li t-tfal għalihom m'hemmx lingwa tqila u m'hemmx lingwa ħafifa. Għat-tfal il-lingwi huma importanti, huma bżonnjużi u bihom jikkomunikaw. Mela, għal tifel ta' sentej, il-kelma book u l-kelma ktieb hija tal-istess toqol, hija tal-istess importanza għax jekk ktieb għalih jirrappreżenta xi ħaġa pożittiva u li ħa jqatta' l-ħin mal-missier jew mal-omm tiegħu, dan ħa jitgħallem kemm il-kelma book u kemm il-kelma ktieb, jekk tintuża b'mod konsistenti. Jiġifieri dan huwa punt li nixtiequ ngħaffsu hawnhekk li meta l-ġenituri jagħżlu li jużaw lingwa mat-tfal tagħhom, jużawha b'mod tajjeb u b'mod konsistenti. Dan ma jfissirx li mbagħad ma jesponux it-tfal tagħhom għat-tieni lingwa. Mela ngħidu naqraw kotba, forsi nużaw anke t-teknoloġija, forsi nieħduhom għal sezzjonijiet ta' qari, U b'hekk it-tfal tagħna mill-ewwel ġranet, jiġifieri minn meta jkunu trabi, ikunu esposti kemm għal-lingwa u kemm għal-lingwa l-oħra, jiġifieri kemm il-Malti u kemm għall-Ingliż. L-edukaturi wkoll aħna nħeġġuhom li l-ewwel nies irawmu attitudnijiet pożittivi anke fil-klassi u li jkun hemm bżonn għall-użu taż-żewġ lingwi fil-klassi tagħhom. Mela, jekk tifel t'erba' snin jidħol fi klassi U l-għalliem qed tgħidlu li għalija importanti li hawnhekk nużaw kemm Malti u kemm l-Ingliż, imma per eżempju dan it-tifel jara biss kliem bil-Ingliż fil-klassi. Dan it-tifel meta jmur imiss il-librerija tal-klassi jara kotba biss bl-Ingliż. Mela x'inhu l-messaġġ li aħna qed nagħtu lit-tfal tagħna? Li l-Malti huwa importanti imma mhux preżenti per eżempju fil-klassi. Jiġifieri, aħna meta nitkellmu fuq attitudnijiet, anke mill-aspett tal-edukaturi u l-edukazzjoni, irridu nanalizzaw il-mod anke sottili kif aħna qegħdin nesprimuhom mat-tfal tagħna u li fil-ħin tal-klassi jkun hemm ħin dedikat kemm għall-Malti u kemm għall-Ingliż b'mod konsistenti.